hakuna munhu waitengera nekuti vakagara vakataura kuti any day vachatisiya nekuti zvanga zvarongwa namwari
sekuru vanga vakabata mhuri ine love ndisekuru vanga

Eh, nguva yataakusvika taakusvikawo panguva yebody viewing saka tachikumbirawo kuti vane hana nhete eh, vane hana dzemarata dzekuti dzikarovawo dzohwikwa musauyawo kuno kumberi nekuti munozokwanisawo kufunda saka tachida kuti tichite body viewing body viewing iita sei kune mfundisi Hamuna board manu, munoita board, ah, board viewing ye mune dota umu. Mune dota umu, hamuna board viewing umu. Board viewing ye kita sei? Dai matomboti dota viewing zviri nani, sekuru jako vakatsva.
Eh, maita basa muzukuru eh, sekunzwa kwandakaita kunonzi vamayai vakaita zvekutsva beyond recognition so uh, there is no need yebody viewing togona kucontinue hedu nefinaro hedu isn't it the uyu mufi uyu watopfuura rwake kwasarira isusu vapenyu kuti tozvigonawo sei zvasara kuti mutendeuke handi munoona mufi look at this coffin ndere inonzi saligna mukuona saligna necromate unlike imimi muchavigirwa pai mucha kubvisa magonhi here pakitchen wovigwa wovigwa nerupazi uyu wakazvishandira uyu wakazvishandira uyu nekuti zviri kuitika pano panyika zvanyanyisa vamwe vari kumwa mapiritsi emapenzi here mapiritsi emapenzi kuti vadhakwe vamwe vari kumwa hisalix vamwe vari kumwa hudzu vamwe vari kumwa brongo uyu wakafira mumazda tribute hamene kuti iwe uchafira pai mubhara here kana muvhidzi hameno kana munowa shandai shandai nesimba mwari anokomborera ukashanda nesimba mwari anokomborera amen, amen. amen.
saka nguva yatava izvozvika tasvika panguva yezvipo ah, ah, sorry ndikutaura kuti ah, ndiri kutaura ndaida kuti chema chema hatingatauri zvezvipo eh, very sorry very sorry pakanganisi saka nguva ino toda kuti timboisa munyengetero eh, tingakotamisa yedu uso hwedu tinamata tinouya kwamuri mwari waisaka jakobo nanehemaya Ndimi makatakanurana mhani panhovo. Uyo anga arara for 35 years mambo wangu. Asi ndinouya kwamuri kuti muchitora muranda uyu mumuise pachigaro chenyu panouya vamwe vatsvene mumuise kumwe chete nevatsvene. Ndinamata musi.

Itai gauka. Maiguru, ndakakuudzai. Chitoko. Ani ndakakuudzai. Ndakati chaita toga. Iko ndoda kuti mweya wa Jacob usununguke. But kule izvi kule kakule.
Iko zvino mukoma wangu ari ngombeya kudenga uko hasi kamwe kuti chatongwa rini kudenga ikoko kana kuti rini. Iko no isu samapurisa totoisa vanhu pa pa bail kana mbovavharira mchitoko. Kule. Kule. vevainati handiti mai vako patakabvumirana purogiramu kuchechi imai vako imi tikati umwe naumwe akuita zvake saka kwenda kunotoda kuita zvedu tozviitira kumusha mweya wajakobho uzorore haungarambi uti mweya woita sekuti uri muhimani asekuru itai basa asekuru
shuwa

kana zvamboita muchiti imi zvaitaka hazvo pati zve zvakanaka animozoona toperekedza nemiraachivara kuti unzwa kuti zvaita muzukuru toperekedza here muzukuru

saka ndizvo yauya nenganga yekuti ngaiti titonyarara izvi tirereaizvitaona memo eh, vadikani tine loya watinayo anotori ane madocuments aanawo ane court order yaanayo saka court order iyoyo iri kutaura kuti mufi haakwanisi kuti avigwe until will yaanayo yaverengwa saka will ndeyaniko

vanga vane vanga vane wiri izvese zvatukuda vebvai nyati vari kutakurireuka kofini tipinde motika tiende kuofisi yeloya su tinofamba nezvinenge zvakanyorwa mumutemo ende odha yatinayo izvi zviri kutaura kuti atidi kana anochema panenge pachiverengwa wiwi kule dai matombomira izvo zvokule kumira kudii pawirika ndimi makanyogwa ndakanyora navo kule nani mondiwa haiwa unogonyora navo ah, unogona kunyora here kule chara kuva iri kune wewe wandi wakakura uchiri kune kule tienda nenyika pa usandevera nemazi kuinda nenyika mhani toki waida kuinda nenyika tikamubatira patogeta aiwa kule kule kule hakuna nyika yetoenda nayo unoreva kuti ndezvangu here kule imi mhani makati kana imi mukapuwa zvunhu eh. ini nani ndinotora mbuya lilian andakakuudza paya e, saka imi kule eh. munongopuwa zvese nambuya lilian pawiri chaipo vakanzi ndevenyu nasekuru jako imi kana mangu vapuwa kule ndipei mbuya ndinde kumusha oh. zvekuti kwai chichi saka rirahwe yaro apa kule wiri ngarirapwe e, hai sakana richirahwa ko sekai waindepi Ah. sekai waende varamwa varamwa hanzi kwai varamwa nyaya iya yekuti mavaramidza kutaura mucheche wo hasa kana akadero kwa chimufonera umuudze kuti aguteverere pawhatsapp ipapo pandaimboda kudzingira rufu gwaachaui pano ndatomudzinga nozvaona saka ngarirahwe wiri apa so okay, eh, ngarirahwe Eh, ndine urombo hama dzinodiwa ndindandaresva ngoma dzako vaiva naro wira vaingova naro pose apo saka haa chero tikaita seurongwa hwauya naro uya namapurisa isamapurisa toda zvinoda mapurisa

ndisina nacho kudla kudai eh?
ndinozvinzwisisamunoona mazvimba kupaka ukambondiona chero kumazvimba kupa ministries kuchechi kwako kuya ndichiti ndoda kupuwa chegumi ah, ndotoda kuti mutendeuke mutouya kuchechindakambobata here chegumi chai chero offering chaiyo ukambondiona njiisa ruvoko mundiro yenyu inopuwa mari yayohazvisiri ah, ah, izvo hazvo amayai eh? ndo zvandiri kuti hmm. imi mufundisi ka zvinhu zvoga zvinogona kuita pa kuti tiwirirane zvinhu vanhu vayanane ava eh. ndezvokuti imi moita kuti wiri raverengwa iri eh, tonoita zvechivanhu chedu zvedisvombuya maiguru vodarika mutanda toona kuti vakachena vakazvininipisachikristu eh, chachauya zvechivanhu zvagara zvazviri vanhu eh, uri munhu mazvimbakundizvozvondozvandiri kureva mokona kuzviita here izvozvomukangoita izvozvo zvoga ndo zvatingoda
zvatingoimira kutenda uzonditenda kana zvaita Andino zvona. Ndinga kuti undiga undibaitsire pano. Ndokona kudzinga parufu pano sezvandaita sekai. Andino zvona. Ah, eh, pano pano ndoda zvekuti titobva zvunhu pano. Kandatouya kuno tototora zvunhu. Kula ndanga ndacharusiya zimwe. Hamukudza iwori wedivi redu zveziva faction yako usiku. Unodzimba. Unoenda. Kuti peiwo zvemvura ino. Asi dzokuwa nechizivano kai. Tangonzi ndipe vari kuVIP chete. Chamunoti VIP pano chirwe. Hanti yesu vanhu vakuru pano kotonyimigwa iko mvura nechana ichi naiwa mzukuru. Hachirege tifarisa kudero hacho kaenda chete kana uchakamedza dei.
Good afternoon, ladies.

As planned, um, I hope you get home soon. Yeah? ndozvongochindiudza kuti kwai zvinhu zvose zvakarongeka ndozvongochindiudza here mukudzi unoona unoona zvinhu zvandoda kuti uzive muzukuruka mwenevera nemati kwai toenda nenyika iwo uchiziva kuti uya wakagumira patogeti Iwe chero mugaraji chaimo haubudi mukudze. Aiwa kule mona chaitika paya.
Eh?
Iri raverengwa paya paya kule. harisirora tikanyora nokule chakuriya unogonyora unoziva kunyora here aiwa ndaitaura panyaya iyi kutaura une zvaunoziva here zvimwe kana zvausingandiudzi kule wiriyariyakule chakuvanga wakati imba kuna kule jimi motikari dziya nhatu kuna kule jimi mukadzi kuna kule usandihumanira izvozvo zvokungohumana humana ndozvandisingadi ini handidi kuresva vanhu ka kule kule kule kule zvaitika ini zvandakakuudza ndezvokuti isu hatichadi zvokuramba chirovambwa takavigambwa unozviona nokuti hwande dzedu idzi

Eh, handi mozoona ndozvatatakamira tose izvi nguva iya yasvika manje yekuti ndichipa waini ai mai guru vachipa nhaka saka disi handiti matodarika mutanda apa mukaita paya tikapururutsa zvokwadi tipai dhisi ndichigara ndaita ti eh, asi ndichigara

kule
taverenga wiri pano kule handina lawyer kule i am my own lawyer nemari dzangu muri vikwe tatina lawyer pano ti handii wangu uchiti makanyora navo paya uchiti wawagona kunyora paya handina gweta nini ndakangopowa bhachi nambuya lii handina lawyer kanzi ndibvumire zvese zvinenge zvichirongewa zvese ndakangonzi bvumeni mukoma muripo here tatinoadminister zvinhu zvangu nemari dzangu ndoga ndiri mupenyu munin'ina
mukoma he kungonzi kwai roya ratouya rikatoverenga wiri renyu mjii kwai makanyora wiri kwai varipi maiguru vacho mbuya lilini varipi ivo varipiko maiguru varipi roya maiguru
mama yaya nakairipi murume mukuru kubatirira vana vadiki mukadzi wangu ati anoda nhaka muzukuru wangu ngapiwe nhaka
Listen here boys the plan is very simple he is driving a Mazda tribute registration number ADF 7076 Madenga, Chine Mufaro.